Chin nih sadal de independent ni a si lo ti cu nan theih ko lai dah te ka zumh. Kawl kut tang i kan i amh ni tu si Chin National Day khi mu. Ma hlan vialte kawl nan kan uk bal lo cu. Sawmli le kum riat hnuan kawl an kan uk. Laitlang vialte an mah ta. Ngaichia simi cu zo la ni zan hoi hna cun Laimi nih kan sunsak bikmi Kharsen siangbawipa na rak cawkmi hmun chungah Laimi pawl an luh hlan ah ralkap le black hriam he an lut an khar khumh hna chuak kho lo in kanmah hmunhma cia cia ah kan biaknak hmun sarih tok hmanh uh minung sinak zong han pathian lei khan cu check u minung sinak in cun ai puang taktak kha dok a si ko cu si ko lo hei lungfak taktak cu lai pawl nih khin phungki ciong ah khan vong khar chun tuan hna u minute panga hrim nan rau lai lo nan hngawng nan phe dih hna lai kan i lai mi cu kan sunsak tukmi kan biakinn chungah khan an kha khar khem me kan ram cia an mah ram zong si lo mi ralkap hriamnam hen kan luh hnawh kanmah lai miphun lila kha chuak kho lo tuah hna har taktak ka sa atu nan theih ko lai kan in tari dain khe kan rak cawn mi rin tari dain khe an ral tha bak so a hnia tan ti nan ni chu thi in ngam tuk le an phomh bik ve na tu tampi kan thi reng kun nang do khutalei min thi deuh chu lungkuai a si bik mi chu chuang siama nu nau pawi lio mi te kha thi ve a paw zong kha ngan ngai cang US hna siseh la cu a ruak kha an an an chuah piak hna fate khan nunter hna ka te paw te cun thi ve ko doctor an thi siangak sen thi hmai lei a ṭhangcho atu thim hi kum hlei li kum hlei nga kum hlei ruk kum hlei si kum hlei riat ton tam tak tak chu ṭhat lonak ruangah hmai le ṭhangcho dingmi minung pawl kha ruahnak ṭhalo nih an nunnak liamter thluahmah ko Ngaihchih a simi cu cu tluk i mino tampi dinnak caah tiin an nunnak an thap lio ahcun pawcawmnak ruah ah zung ka kai lo ahcun si kho lai lo tiah zung a kai peng komi Laimi hi an tam taktak ka si. Cucu Kawl ralkapnak ka huat deuh. Kei cu Kawl ralkap nang ka huat deuhmi cu tu lio ah hin Laimi pawl nih pawcawmnak ka pakuai ṭi lai ah ralkap nih pekmi tangka tinghnih te sungh ṭi lai ah thil hmaan lo doh ngam lo in thli tein zung an kai pengmi cu hel tlak ka duh deuh. Ka huat tak a Laimi lak i a ci ka ṭhumi vialte wan ṭhan nan um lai ka zum lo rawl lo nan thi maw? Kan thi lo pi ka dawl hna. kan thi lo mah i ka van chimter duhmi cu politic kha si loin Khrihfa a timi nih Laimi nih zeitluk in dah dinnak ca kan dir ngam lomi tu ka huat tlai tuk cu kan ni thimmi mah chap cun ka pa nih ka pa nih rak ka chawnh ka pa cu ciong saya si cu atu hi ah Hakha peng ah bawi ṭuan ding an ka sawm ve ka kal ngam a ka ti cu ai ai ai Meithal ka tlaih lai thaizing zan baka kai man rak in kah lai ka pa do a thawh hnik cu kan nih cuang saya pawl cu ralkap minung kan si kal dong tha kong hama ka ti ti cu a ka pa le te pawl i khu an hei mu kho ve lo ning amak ning he cu pulpit cung siko ning ka pa phun an tam tuk ca khan chim ko ning lo mu ah van chim ah khan ca fak lahkhah ding hnih te hmu dingah kawlram mino tampi nunnak a hlo cuahmah komi cozah tangah rian ka tuan ngam ko lai rian ka tuan ko lai ti aa thim ngammi Khrihfa cu kei cu ka Khrihfa ka ruat bak hna lo ka palh zong ka palh kho cucu kei cu ka zumh ning si lei caah dinnak caah nunnak pek ding in pei kan si cu mi tampi nih zeitindah complain an tuah tu kan mah zong kan si ko la caka ralkap cu kan tei bal hna lai lo cu tei le tei lo kha kan hriam si lo cu ta david nun in si ko lo maw tei le tei lo kan hriam si lo kan ni rian cu si dinnak caah nunnak pek dir kha si ko kan tei lai te kan zumh fawn a hau so lo maw kan tei lai tei lai lo te i thawh lo um phun si lo cu thil ṭhalo cu kan tei zongah tei lo zongah doh ding nihin na news hmaan le hmaan lo cu ka thei lo nan theih ko kha ngakchia nu te nih khan ka va thawh i UN zung ah khan a va kal le UN nih hin Kawlram cozah dan nan tat khawhnak hnga ding ca hin minung nunnak pa zeizat dah a her timi ca te kha va tlaih cu Hong kan chim mu mah zati cu kan thi ko lai. Kawlram luatnak ding UN nih action nan lak i nan kan khamh nak hnga ding si ahcun minung nunnak zeizat dan nan herh kan thi ko lai te doko UN zung hmai te ah nazi pathum an ti ma paruk an ti da a va dir cu Ai lio ah ka hei ruahmi cu Kawlram mipi nih khamhtu an hei herh tuk nain hong kan chanhchuah ko tu tiah rampi in an au nain zeitin chanhchuahtu an ngeih lomi ka ruah ahcun chanhchuah khotu hna khi va si ning law keimah nunnak pek in hin a va luat kho ding he sin hna sehlaw cu a pek phu ko e ti tiang gen khen caan caan chan kho ka ruat tak ma chok sal so ka thei lo mo ka ruat ko cu ca cun tu tan uknak thalo kong ah hin pulpit chungin khrifa mit chungin tuanvo kan ngei ve ro ta zumnak kan langter ka duh mi cu din lo nak doh ding ah cun nunnak kan pek ngam bak hau hriam kan i tlaih lai ti nak cu selo nunnak pek bak in hi din lo nak cu kan doh hrim hrim hau cu caah cun action zeitin dah kan lak kho u da nau hna kan nu le dong ka chim bantuk in Kan ram ca biatak tein thla kan cam hau. Kan ram ca biatak tein thla kan cam hau. Nan chungkhur khar cio zong in Facebook a hodah thi cang te zoh sasol hau. Khu bil bak in thla cam ko hna usih. Su ko lo ma? Thla cam hau. Cun pahnihnak, atu hi media in cun chim hlah u ti si. E, a konglam lawng ka chim lai detail cu ka chim lai lo zeitin in dah CDM rian kan ṭuan khawh lai ti he mino vialte pehtlaihnak kan nei nifatin te meeting kan tuah zoom in kawlram kawlram kawlram caan le US caan hna Australia caan hna khah lo tikah khuadei lei te hna tuah a si Mino pawl an timtur tuk Matupi ah Mindat ah Paletwa ah atu nakah pawl nih kan nih ramdang ummi zong an um lo bawmh kan hau tuk tiah a kawl bakhan rak kan kawl Laimi US um an hngalh ma an kan hngal lo an inn ci an ruat na mifim paoh an chuak ti lo bawmhchanh ding mi an tam bawmh cawk ding zong an si lo donghnak ah ka timi hna cu nau le hna kan nih cu kan in bawm kho cawk hna le lo kan nih kan in bawmh khawh mi hna cu nan sin te kan i tel ko ti lawng hi si ahcun tha kan in pek ko hna thla kan in cam piak hna phone nan kan chawnh han mui hman langhter ngam lo cu ramlak te hna ni thup mi inn te hna an riak atu zong ka rat lai ahhin kan naupa pakhat Rangkun ah lam cung an block ko hna kan chuak kho rih lo ee zeitik kan chuah lai kan thei lo kan chuah an thong kan that tin hna lai ti ralkap nan kul ko an an tin kho ti lo tu han ni cu dei lei si cang cu mu an tin kho ta lo an tem tur tuk an tem tur tuk mah ca sun si da kan tuah kho Atu lio lam ṭhabik cu nan theih lengmang bantukin CDM si. CDM he thei lo zong kan tampi lai i CDM ruangah hin vawleicung ram tampi aa thleng bal cu zeitik dah aa thlen Wanṭhan vialte nih mipi vialte nih hi kan cozah an si lo an fialmi paoh zeihmanh kan tuah kho lo ti dai dup um ahcun cozah cu seh bantuk lemi si ca khan wanṭhan vialte rian an i phuah cun rian ṭuan ti lo cu rian a ṭuan ti lo cun tangka um ti lo tangka um ti lo cun ralkap zong cawl kho hlei ti lo Mah tikah cun a le kho ti lomi pi ram ah a chuah i chanthar in kan chim si ahcun mah hnuah khin UNO nih khan ram sersiamnak kha tawar an lak ṭhan fawn cu. Cucaah cu lio ah hriam ṭha bikmi cu CDM hmang in Kawlram uknak doh si. Cahcun Khrihfa kan sinak ah hin nizan kan nau le kong ka van chim duhmi ka tlolh. Kan nau le nih ruahnak an kan pekmi cu US ummi pawl ramdang ummi pawl hi nan bia hi power a ngan tuk caah sia thawng zei kan ti hnga pulpit cung in siseh community in siseh media in siseh pulpit cung hin nan chungkhur khar pawl hi rian rak i phuak ko te rak fial hna law kanmah nih kan va len lengmang mi hna na kan hmual a ngei deuh e kan len hna cun kan hi tlaih lehlam kan i huah ti Cucaah cun pulpi chung thawng kan thanh hna. Kan bu hrimhrim nan chungkhar khar Hakha ah Lairam ah Kawlram ah CDM a tuah rih lomi an si sual si ahcun lahkhah bak pi hna ulaw chuahter ko hna u. Usal pasal lahkhah lo in an um lo an thi bal lai lo thil hmaan ca tu ah dir ko hna seh. Ka van uar tukmi tampi an um. Ah, Facebook zong ka cawl ngai ve ka song tu he. Ye, a ceu pate lei khuami si rua ka te. Makui tanya la uah ka bawi si cu a hmasa bik cu a phuah lai pasal tha ka dole la uah ka bawi si foi te lo cu a phuah mian tampi university profs a tampi ni phuah doctor tampi ni phuah uknak thalo tang dinnak din lonak in ram hriam nam ko ko lai tumi tang rian kan tuan kho lo an ti Cu i kan nih Hakha hrawnghrang i Piatra Daruan hrawnghrang ting khat le cheu ting hnih hrawnghrang hmumi i hi din lonak tang i ka paw kuai lai cu ta ti te zung kai peng cu ka dol hna kan tuan bia hrimhrim chia cahcun lairam long ka timi hna cu nau le hna piang tein kan chim u law Hakha Thantlang Laimi popo Chin popo pawcawmnak ruangah CDM tuah duh ko na tuah ngam lo men um cun kan chim bak ko kan cawm bak hna le te promise ka pek hna Ei caah inn khat pakhat cio ṭau in nan lak lai ta ka ruah ko kai cu. Lak ding an si. Nizan chinchin nu he kan i tong e tang ka kuatar thok cang e ka te. A ka timi cu kan nau nu pakhat kha atu he tuan ve ko i phuak ko lo kan tia kan mah ni kuat peng hau e te. Kan chir men pale chinchin nu zong pulpit cung ka van in thangṭhat tuk hna. nan chungkhur khar zong chuahter cio ko hna atu hi caan ṭha bik caan a si kan tuah dingmi rian cu tuah ve ding si ko si ko lo maw cu tikah khrihfa chapchap kawlram uknak ṭhalo tangah lahkhah tinghni te ei peng ko ning ram thlen na thlen lo cu a thimi va thi ko hna seh lam cungah timi ruahnak cu seitan hmanh na duh lai lo a chiakha tuk ralkap cozah nakin CDM tuah ngam lo hi ṭih nung deuh in ka thei keimah nih cun nga cheukhat pawl nih cun CDM a tuah mi hi soi hna hlah an ti kei nih pumpak ka soi duh hna lo sihmanhsehlaw dinnak ca an dir ngam lo ding an dir ngam lo mi cu Khrihfa dirhmun in cun kan soi bak ding si kan doh ding si tiah zong ka ruah ko cucaah cun pulpit cung fang non aupi ka duh mi cu kan ral a ngan tuk ca kan tei lai lo ti cawl lo pin um hi ngol caan za kan tei hrimhrim lai timi zumhnak hau cun pahnihnak cu kawlram thlennak kong lawngah UN le ralkap pe ke va si se law e tlang tlang cung hriam tlai pawl va ṭhawng hna se law e a va si kho ko hnga timi a si lomi pi ruang i thachiatnak nakin khan nihin na kan ngeihmi thazaang te hman ding si ko cucu zeidah si judah tlangval pathum bantukin ka duh lo ti langhter khawhnak nawl kan ngei langhter phot ding si ralṭha ten dinnak ding ca dir ding siko pathumnak kan tei hrimhrim lai timi zumhnak he kan kal ding si hriamnam le nam lo biapi lo siko lo maw Goliath le David an hriamnam ah dang an ṭhawnnak ah dang nan teitu cu David siko cucaah cun kan tei khawh ve hrimhrim kan tuah dingmi kan rian tu kha ralṭha ten kan tuah hau action kan lak hau Facebook thial sasawh i zoh sasawh i a kong ceihphai sasawh nga lo ka tuah kho lo ti ruat hla kan ṭhawng tuk atu CDM bawmhnak kan pek khawhmi hna zeizat sin an thei maw thong sawm nga te si thong sawm nga cu zeizat dollar sawm thum si hi nizan zong mino nih sabati an zuar ka lawm tuk tam tak tak tan kan cawk CDM ca a si e min chim cu ṭhat lai lo ca kan mah member chungkhar pakhat hna nih cun thong khat bak CDM ca nan hlut cu A lawm tuk. A lawm tuk. Zeicah hihi porhlawtnak ca si lo, dinnak kan ram ah len khawhnak hnga ding ca a si. Ṭhatlonak doh ding ca a si. Chan khat hnu chan khat in kan ram ah daihnak a um khawhnak hnga ding ca a si. Caahcun ṭuanvo kan lak khawhmi, action kan lak khawhmi, u le nau hna lak caan a si cucu thlacam asi pahnihnak CDM thapek bak ve ding asi kan innchungkhar khar cio zong thapek ding an si kan khuami zong thapek ding an si pathumnak Facebook kan tong tik zong ah hen kan duhmi paw phos so lo hen hi uknak a thlennak hnga ding cah media chan si cah hen tha ten aupi le atu kan ram ca a au mi paral tha vial te cha zong hen thla cham ding se kan naw la zong har na an tong lai tong lai lo ti kan thei lo sihmanhsehlaw an ngam bak mi cu kan nunnak hi dinnak caah cun kan pek ko lai timi mino laimi lak zong an tampi cang atu zong kan lai mino pawl atu a donghnak i thawng an kan that ning bang si ahcun minung hlei khat hrawng an tlaih ve cang hna rangkun ah cheu mandali ah cheu an tlaih cang hna cucaah cun kha kei nih cun a ka nau le in tlai ve ko hna seh tuanbia si ko nan chan i chuakmi ralṭha tein dinnak ca ral nan do upatnak kan in pek hna an thi lai le nun lai zong kan thei lo cucaah cun ramdang ummi vialte hi information rel sawsawh bih sawhsawh si loin teinak din dinlonak kan doh khawh nakhnga ding ca action kan lak ve hrimhrim a hau khrihfabu seh pumpak in siseh kan thiam ning paoh action kan lak hau cu tikah ralkap cu kan tei kho bal lai lo ti ṭih sawsawh si loin thil ṭhalo hi vawlei hi ngan cu kan tei kho bal lai lo ti si loin bawipa bochannak he kan tei hrimhrim lai timi lungput he pumpak nun ah siseh ram kong ah siseh vawlei kong ah siseh zumtu nih kar kan hlan dingmi hi a biapi tuk cucahcun tuchun ka chim duhmi cu action Kan nunnak ah hin thil ṭha caah, Pathian sunparnak caah, dinnak caah action a laam i si ko si ti kha sawm kan duh hna i Bawipa nih a ṭha a timi um ahcun thluak kan chuahpiak ko seh. Ka lawm